Helo bawb, fy enw i yw Mister White ac fi yw athro eich plentyn chi y flwyddyn yma mewn dosbarth 4B. Felly, pwrpas y fideo yma yw i roi trosol y cyflym iddo chi o beth rydyn ni wedi bod yn neud yn y dosbarth um, ers ni dod nôl i'r ysgol ym mis Medi. Felly, um, ymddeheuriadau fod dwi methu cael y sgwrs yma gyda chi yn person, yn wyneb i wyneb, ond dwi'n gobeithio am rhyw bwynt dros y flwyddyn gallwn ni gwrdd wyneb i wyneb i drafod eich plentyn chi. Felly yn gyntaf, dwi'n mynd i siarad am lles. Felly mae lles wedi bod yn rhywbeth um, rydyn ni wedi, fel ysgol wedi bod yn ffocysu arno ers i eich plant chi dod yn ôl ym mis Medi. Felly, um, Er mwyn edrych ar ôl lles eich plant chi, rydyn ni wedi dechrau gwneud sesiynau lles ar bore dydd Llun ac hefyd ar prynhawn dydd Gwener. Nawr, pwrpas y sesiynau yma oedd i roi cyfle i eich plant chi i gwneud rhywbeth roedd nhw eisiau ac i dysgu rhywbeth newydd. Felly ar dechrau'r flwyddyn roedd ni wedi dod at ein gilydd i um, dod lan gyda lot o syniadau o pethau hoffen ni gwneud fel dosbarth, a rhai o'r syniadau oedd i fel creu roced, i uh, dysgu sut oedd awyrennau yn he hedfan, i chwarae gyda dyfeisiau technolegol, um, hefyd ni wedi bod yn creu pethau fel anifeiliaid mas o origami. Um, ac rydyn ni wedi gweld fod y sesiynau yma wedi fod yn buddiol iawn i'r plant. Os ydyn ni'n symud ymlaen nawr i ein thema ni ar gyfer y tymor yma, uh, teitl ein thema ni yw Enw Da yw'r Trysor Gorau. Nawr, ar ddechrau'r flwyddyn roedd ni wedi trafod gyda'n gilydd beth yw enw da ac efallai pa fath o bobl sydd gyda enw da. Nawr, roedd y plant wedi uh, edrych yn o gwmpas nhw i ddechrau ar y bobl sydd o gwmpas ni sydd gyda'r enw da, sef ein ffrindiau ni, uh, ein teulu, y staff o gwmpas yr ysgol, ac oeddwn ni, oedd ni wedi dechrau traddod y rhinweddau sydd gan y bobl yma. Nawr, gan ddefnyddio rhinweddau yna, oedd ni wedi dechrau, a, e, dechrau edrych ar y arwyr oedd o fewn ein cymuned ni, ac oherwydd popeth sydd yn digwydd ar y foment, oedden ni wedi ffocysu yy yn fwyaf ar y staff sydd yn gweithio o fewn y GIG, yr NHS. Felly, oedden ni wedi dechrau trafod y bobl fel y doctoriaid, y nyrsys, y cogydd a'r glanhawyr sydd yn gweithio o fewn yr NHS, y fath o bethau maen nhw'n gwneud ac hefyd pa fath o fel impact maen nhw'n cael. So dros yr wythnosau nes yna, ni'n mynd i bod yn edrych ar y swyddi yn fwy penodol. Um, er enghraifft, wythnos diwetha, roeddwn ni wedi bod yn edrych ar y sgerbwd a sut mae doctorion yn dysgu am wahanol um, rhannau o'r sgerbwd. Felly nhw'n wedi dysgu am fel y penglog a'r asena i'r asgwrn cefn ac hefyd ar yr esgyn o gwmpas y corff. Um, just i ddysgu am sut mae'r corff wedi cael ei greu a strwythur y corff a hefyd um, beth mae'r wahanol rhannau o'r corff yn gwneud i amddiffyn um, ein organau ni tu fewn. Um, dros y cwbl wythnosau nesaf nawr, ni, rydym ni'n mynd i fod yn ffocysu ar y synhwyrau ac yn fwy benodol rydym ni'n mynd i fod yn edrych ar wahanol arwyr sydd efallai wedi colli ein synhwyrau O ran ein gwersi iaith Cymraeg a Saesneg, rydyn ni wedi bod yn edrych ar wahanol storïau sydd yn cynnwys arwyr a dyheadod o fewn iddyn nhw. So, rhai o'r straeon rydyn ni wedi bod yn edrych arno yw uh, Wendy Wlanog, a oedd yn y stori oedd yn sôn am yr amgylchedd ac arwyr y dyheadod o fewn yr amgylchedd. Hefyd, ni wedi bod yn edrych ar y stori uh, Broken Rock Paper Scissors yn Saesneg ac The Day the Crayons Quit. Ac o gwmpas y straeon yma, rydyn ni wedi bod yn trafod pethau athronyddol fel um, ydy arwyr uh, pob tro yn gwneud pethau dda ac ydy dyheadod yn gallu newid ei ffyrdd i fod yn um, arwyr yn y dyfodol. Felly, o gwmpas rhaid ni, rydyn ni wedi bod yn gwneud uh, tasgau ysgrifennu gwahanol. Um, er enghraifft, roedd ni wedi ar ddechrau y flwyddyn yn dychmygu fod ni yn uh, goleuadau stryd pan roedd y clapio yn digwydd am, ar gyfer yr NHS. Um, hefyd, ni wedi ffocysu lot ar um, ysgrifennu llythyron yn ôl at bobl um, sydd yn arwyr yn eu cymuned ni yn ateb cwestiynau iddyn nhw ac hefyd rydyn ni, rydyn ni wedi bod yn rhoi ein hun o fewn esgidiau y cymeriadau gwahanol yma sydd o fewn y straeon i ysgrifennu llythyrol, uh, llythyron nôl ac ymlaen i um, bobl eraill o fewn y stori. Gyda mathemateg, roedd ni wedi tynnu popeth yn ôl i'r pethau sylfaenol. Felly, roedd ni wedi ffocysu ar pethau fel adio, tynnu, lluosi, rhannu, dwbli hac, ac haneru i ddechrau, yn dysgu am wahanol technegau, gwahanol dulliau i um, dod o hyd i atebion i'r cyfrifiadau dros y cwpl wythnosau nesaf ar lan tan Nadolig. Rydyn ni'n mynd i bod yn ail-adrodd dros y sgiliau yna ac wedyn ar ôl Nadolig byddwn ni'n ffocysu'n fwy ar pethau fel arian, amser, cymesuraeth a siapau ac yn y blaen. Ni hefyd yn cael ein gwersi ail sgôr ffwrol ni dwywaith yr wythnos ac rydyn ni'n ffocysu ar pethau gwahanol pob tro. Felly, mewn un o'r wersi rydyn ni'n ffocysu ar pethau sydd yn fwy um, ffocysu o gwmpas addysg gorfforol. Felly, uh, enghraifft o hyn yw yn diwedda roedd ni wedi bod yn edrych ar technegau rhedeg, beth yw'r technegau gorau ac um, arbrofi gyda wahanol ffurf o redeg gan uh, dod i penderfyniad ar y ffordd gorau i symud o gwmpas. Hefyd o fewn ein gwersi addysg fforo ni rydyn ni'n cael gwersi chwaraeon lle rydyn ni'n ffocysu ar sgiliau gwahanol mewn campau a chwaraeon. Felly uh, enghraifft o hyn yw ni wedi bod yn ffocysu ar pel droed a pel fasged yn ymarfer sgiliau fel pasio, saethu ac hefyd ein sgiliau driblo o gwmpas gyda'r pêl. Felly dyna ni, dyna trosolwg gyflym o beth rydyn ni wedi bod yn wneud dros y tymor gyntaf. Nawr, os oes unrhyw cwestiynau gyda chi, cysylltwch gyda ni yn yr ysgol. Gallwch chi wneud hyn unai ar Teams ar y tîm flwyddyn pedwar, neu gallwch chi ffonio neu e-bostio drwyddo i'r ysgol a na i gwneud y, fy ngorau glas i ymateb i hyn. Um, ac dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at cael sgwrs gyda chi am eich plentyn chi yn unigol.